Echt mënschlech, haut mam Keanu. Oder mam Medusa Venom.
Gutt dass de mat mëss, well du bass einfach immens. Ech sinn wierklech en Fan vun der, wéi ech dech gesinn hunn. Villmools Merci. Ech gesinn do gees de ëmmer e bësselche kucken um TikTok. Mir fänken u mat e puer Schnellfroen. Wat hues de léiwer, rout Perrëcken oder gréng Perrëcken? Rout.
Ganz einfach rout, jo. Gréng hunn ech nämlech keng.
Du hues Gebuertsdag geschwënn? Jo, den. Da kriss de déck gréng. Ah, ma hoff mer.
Muss ech mengem Frënd Bescheed soen. Nächst Paréck, hä?
Wat hues de léiwer? Spills de léiwer virun enger klenger Mass vu Leit oder sees de, Nee, also ech spiere mech scho fir d'Bün vun Dausende vu Leit? Pff, t'hänkt of.
Also kleng Gruppen, grouss Gruppen sinn Ënnerscheeder, mee eng grouss Mass u Leit ass natierlech mega flott. Awer et hänkt of wéi d'Atmosphär bei de Leit ass. Heiansdo kann eng ganz kleng Grupp och eng mega gutt Atmosphär hunn an eng grouss eng net esou gutt. Mee natierlech ass ëmmer mega flott virun enger grousser, grousser Masseleit opzetrieden. Hues de Fan, also bass de Fan vun iergendengem Virbild? Jo, jo.
Ech mengen, déi meescht, déi mech kennen, déi wëssen och, ween ech elo soe géing, an dat ass d'Lady Gaga. Oh! Ass meng gréissten Inspiratioun, wat Outfits ugeet, Hoer, Make-up an natierlech och seng Musek. Da brauch ech jo elo net ze froen, a welchem Video giffs de matspillen? Lady Gaga oder soss léiwer e ganz modernen, deen frësch aus dem Buedem spriisst, jonke Grupp? Da giffs de scho soe Lady. Jo, dach.
Also boch, beim Lady Gaga géing ech ni mer déi Chance entgoe loossen. Dat heescht, do misst ech leider hatt wielen. Mee neie Kënschtler wär och flott fir ze ënnerstëtzen, nei Kënschtler, jo. Komme mer schonn zu den Haaptfroen. Wie war de Keanu als klenge Bou vun 10 Joer? Ma genau esou.
Nee, natierlech net. Net genau esou, awer ongeféier, ongeféier. Ech war ëmmer e mega oppent Kand an ëmmer frou an interesséiert u villem. Ganz kreativ war ech, hu ganz vill gemoolt zum Beispill als Kand. Dat heescht, mäi Liewe laang hunn ech ëmmer gemoolt. Zimlech vill, witzegerweis, Saachen, déi elo ausgesi bësse wéi dat hei. Dat heescht, dat huet sech vu klengem un iergendwéi schonn ëmmer ugebahnt esou. Ech war, jo, einfach lieweg an oppen an. Du hues elo net bis Fuesent gewaart, mee Sonnde, dat ass ganz kloer gewiescht? Nee, all Dag, dat war all Dag. All Dag, wa meng Mamm op der Aarbecht war, da war ech an hirem Kleederraum an dann hunn ech vun A bis Z ugemooss an, jo. Bass de grouss gi mat Schwëstere, Bridder? Mat Bridder, mat engem klenge Brudder, jo. Ech war, ech war souzesoen déi grouss Schwëster ëmmer. Oh, super!
Nee, mee mäi klenge Brudder, jo, deen huet ganz gutt reagéiert op dat Ganzt hei, well mäi Brudder ass och, huet sech och geout als homosexuell. Oh, okay. Dat heescht, meng Mamm huet d'Gléck, zwee queer Kanner ze hunn, déi him ëmmer beim Akafe déi beschten Outfits-Tipps kënne ginn. Oh, jo. Nee, dat war eng ganz, ganz gutt Reaktioun vu mengem Brudder och, jo. Wow. Also ech si wierklech, ech kucken dat dauernd op d'Aen. Ech brauch zwar méi staarke Brëll, awer ech gesinn nach genuch. Ech fannen dat esou schéin. Oh, merci. An ech hoffen, dat et och esou eriwwer kënnt. Ech hoffen och. Ech hoffen, meng Schocklasäit ass. Ma bestëmmt.
Du hues déi zwou Säite si Schockela. Oh, merci, merci. Wéi waars de an der Schoul? Lo punkteweis soe mer allgemeng oder? Allgemeng.
Ganz duerchschnëttlech soe mer esou. An den normale Fächer, Mathé, Franséisch, ganz duerchschnëttlech. An dann alles, wat mat Konscht ze dinn huet, war menges. Ech hunn eng Konschtsektioun am Lycée gemaach. Dat heescht, Konscht war mäin Haaptfach, dat hunn ech ëmmer am léifste gemaach. An jo, nom Lycée sinn ech dann weidergaange fir Educateur elo, fir mat Kanner z'schaffen, wou ech och ganz vill mat hinnen am kreative Beräich schaffen, ganz vill molen a bastelen.
Wat ass fir dech am Liewe ganz wichteg?
Fir mech ass et ganz wichteg einfach ze sinn wéi ech sinn, fräi ze sinn dat ze maachen wat ech wëll maachen an einfach dat auszeliewen wat ech wëll an Dobäi och all déi aner Leit ronderëm mech ze respektéieren an dee Message e bësse weiderzeginn, dass ee ka sinn, wéi een ass an dass dat och schéin esou ass. A wat giffs de engem jonke Mënsch, dee also wierklech ganz frësch am Liewe steet, wat giffs de deem roden? Ma wéi elo grad, wat ech sot, einfach sech selwer ze sinn, net ze vill ze lauschteren op wat d'Leit ronderëm soen. Ech mengen elo am Zäitalter vu Social Media a Facebook, Instagram huet ee bal net méi d'Wiel ausser sech ze vergläichen de ganz Zäit an ech mengen dat ass dat wat een sollt e bëssen op der Säit loossen an einfach am Moment liewen a manner drun denken wat déi aner vun engem denken. Verréits de mer nach dat allerlescht, dat huet näischt mat de Froen ze di, mee wéi mierken d'Elteren oder gëss de den Eltere vläicht e klengen Tipp, soubal se mierken, oh mäi Kand deet esouguer, mäi klenge Bouf deet meng Talonschong un, éischter d'Kand gewäerden ze loossen? Jo, ech géing genau dat soen. Ech géing soen, et wär besser, et géing een d'Kand einfach maache loossen, et géing ee vleit froen, firwat mëss dat, mëss dat gären, awer net an déi Schinn rutschen, dass een direkt eng Interpretatioun mécht, well et gi vill Elteren, déi sech dann denken, och meng Mamm zum Beispill huet geduecht, wéi se gesinn huet, dass ech hir Kleeder undinn, hiert Hallek geschung, huet se geduet, dass ech effektiv transgender wier, dass ech wéilt herno mäi Geschlecht wiesselen, wat awer guer net de Fall war. Bei mär ass et jo just, dass ech op der Bün gären optrieden a Show maache wéi e Schauspiller. An ech mengen, do sinn d'Elteren ëmmer direkt an der Interpretatioun an onbewosst lenken se d'Kanner dann an déi Richtung. An ech mengen, et ass vill méi einfach, se einfach maachen ze loossen, zumools an deem Alter, wou ech dat gemaach hunn, dat war mat sechs, siwe Joer, do denkt een nach net wierklech no iwwert Do denkt een net esou wäit. Mécht een einfach dat, wat ee gäre mécht an huet ee Spaass drun an. Sou sot jo och si. Einfach liewe loossen.
Liewe loossen.
Léif Leit, Merci Kiano. Dat war et schonn erëm. Leider, déi Zäit ass ëmmer esou séier eriwwer. Well mat dir, ech mengen, do kéint ech nach stonnelaang schwätzen.
Jo, merci.
Ech och mat dir. Dat ass ganz relax. Oh, wéi léif.
Merci.